Intwe bado ntogendererete nokorigereria amarieta aito ne chimiiri chiabo. Ase egepindi eke nintagete kobaretera amarieta y'engencho sana, aria abagusii baare koroka amarieta y'ogotakerwa. Omwana ore gotakerwa igeminetie igo ng'a Abanto bonsi igo barenge korangerigwa, erinde bamosesenia abanto bare ase ekenyoro ekio, gose abanto bagweta, omwana oyio kaiboirwe, abanto barangerigwa erinde banyare komosesenia. Igo ogotakigwa ne blessing, gose keria abasongo bakoroka dedication. Omwana oyio obekwe ensemo, abanto mbabase komokorera egosori, goitaria omwana okona goakwa ebiboko ofio ofio, gose tari omwana okona koigwa gakinire ng'a airwe ase eria ache korwang'ana. Bono omwana nki kiare kogera agotakerwa? Number one, okware konyora ase efamiri. korwa ase enda ya ng'ina, abana babeire bakoiborwa abange, korende basira. Omwana ogochia koiborwa osira, omwana oiborwa osira. Abanto bacha konyora ng'a omong'ina oyo abana bakomosirera bane, abana batano, iga kae egesaku nkebe omochie oyo, inki gekare? Bateba ng'a, Bono, onye naende omong'ina oyo onyorete omwana, bono iga agotakerwa. Bono ng'aki arenge gotakerwa? Ekero omwana oyo iga arenge gotakerwa, ase narakoirwa na barairwe ase enchera, gosairwa ase emanga gose ande onsi as'akobekwa as'abanto banyare baranyare goika abange gose abanto baranyare goeta abange. Omwana iga arenge gotakerwa oegwe erieta, erieta ri'eng'iti y'orosana. eria abanto baboete, gose erieta ri'egento gete egekong'u buna emanga, gose buna rigena, erinde ng'a nonye omorogi oro onde ore ande, omorogi nanyare ko- koroga egetare, omorogi nanyare koroga enyang'au. nonya embirecha bikaroo mbinyare enyang'au. Bono abagusii mbamanyete ng'a enyang'au buna ere rosana aria, mbanakorora ekorwara. Bono barenga ng'a omwana oyo onyorwa aise korokwa nyang'au, naba abaise koba buya nabarabe moyo, ekiagera eke kiare goita ababande. Kogegocha getagete omwana oyo, kianyora ng'a nenyang'au, ekiagera agakorokwa nyang'au, yaani rende nigo bare korigia enchera ng'a gose mbanyare go camouflage omwana oyo, oegwe erieta ritari ria mwanyabanto, omwana oyio ocha kogororoka. Bono abana barenge gotakerwa, nabo kware konyora oyomo akorokwa nyang'au, eri nari riakumete mono. Nabo omwana oyo ararokwe Makori, onye oiretwe ase rikori ase abanto ba goeta abange bakogenda echiro, bakogenda chisafari, bateebigwe ng'a kamoranche karatenena morasesenie omwana oyo. Erinde kobagotenena komosesenia, baacha, onde otwa egesiicha omoa, onde omoa ekebungo ki'eanga, onde omoa ebesa, erio chibesa konya chiachire, onye konya nchiracha, nabo bare komoa ebisiicha. gosomoa gento kende gionsi ekiya agoteba ng'a omwana oyo nainche namosabeire agororoke, tachie gosira buna aba bande basirire. Omwana oria gotakerwa iga abagusii bare goteba ng'a nonye nabarogigwa bamwoboete. Ekiagera oy'abanto bonsi batakeire ekenyoro ekegima, nonye nere onyore goeta iga abeteretwe ng'a goika oche omotwere amate. Bono aise gochia goteema komokuna, abagusi abanene, abagaaka abanene, igo baare goteeba ng'a ekio nkiare komobera buya omonto oyio. Igo abana abange baare gotakerwa, nabo baare kobororoka, ekiagera nonye nabanto ase ekenyoro nigo baare kobasika, nonye nokobaa endagera, omwana oyio kaorokire, bamanyete ng'a omwana oyo akorokwa Makori iga atakerwa, nabo baare komoa endagera, bateba ng'a gaki, tiga omwana oyo okemonto nere abororoke, gose enyomba eye nero nebororoke. Nonye nomwana oyo gakinire abeire omonene. Onye abanto bakogenda esegi, kobamanyete ng'a oyo iga akorokwa Makori, gose iga akorokwa Nyambane, tibare komoira esegi. Nyambane nomwana ore gotakerwa, korende ase ogotwa kwaye aiga ase amato nkobachora barenge, engencho eria bagoteba ng'a are gotuchwa. Bare komotucha, bareta egete, basoa iga aiga, kiare korokwa Embane. Bono omwana oyio onye bamotuchete, bakamobeka alama, abanto bakororera ng'a oyo gatakeire, omwana oyio nabo arenge korukunya mbane, ase engencho abwate mbane ase ogoto kwaye. Igo abana aba barenge gotakerwa buna nabatebirie. nonye omonto onde orenge omobe obwate amaiso amabe, iga arenge koboa. Bono, nabo yare konyarekana omwana oyo ore gotakerwa obekwa egekabu ime, gose egetonga gete kiare korokwa ekenyanya. Ekenyanya na egetonga keria ekeneene kware konyora onye kiagotire, erinde omwana oyo obekwe ase ekenyanya ime, oimokigwa, oigwe ase enchera, obekwe aroro, erinde abanto bagoeta bamotwere amate. Onye omwana oyo obegetwe ekenyanya ime ekero agotakigwa, bono iga are korokwa kenyanya, gose orokwa binyanya. Igo, igo ntagete toratigere abwo, naende ntorobe amang'ana.